Grazzi tal għajt l-istedina tagħna. Nibdew bl-ewwel mistoqsija għalik x'inhi l-letteratura?
L-ewwel, grazzi talli stidintni. Għalija x'inhi l-letteratura, insomma, għandek sa sas-sena d-dieħla? Le, għal ftit ngħid, jiena minn mindu studjajt il-letteratura, dak iż-żmien l-iskola Saint Joseph ma kellniex Malti, jiġifieri bl-Ingliż naħseb li konna fil-fourth form li konna bdejna b'Keats u hekk li, Inħobbha fejn ħaddieħor pereżempju fil-banju ikanta xi song, jien kont ngħid il-poeżiji biex jekk xi kelma jew anki frażi insejtha, malli ninxef immur infittxa malajr u kienet qisha ġol-poeżija sibt lili nnifsi għax jiena min jafni se jgħid se jgħid ukoll nitkellem ħafna. peress li fil-poeżiji, flok ħaġa lineari li iżjed ħaġa tal-proża, hemm kollox intens u konċiż u jinżel fil-profond iżjed minħabba f'hekk għax mhux jgħidlek imma poeżija tajba ġġiegħlek tħoss. Hemm ħafna nies imma iżjed u iżjed illum li ma jafux kif jaqrawha l-poeżija u jaħsbu poeżija jekk jiktbuha huma, irrid ara x'kunċett antik li jrid ikollha l-rima, fhimtni? Per eżempju bl-Ingliż kien hemm il-linja standard kienet il-blank verse u bil-Malti il-hendekasyllable u mingħalija. Il-poeżija għandha dik il-konċentrament, għandek dik l-intensità u għandek l-abilità ta' ċerta struttura li lili nkun nista' nartikola iżjed dik il-profondità li nkellmek, li tkellimt dwarha, milli l-proża.
Mela, x'tagħmel il-letteratura għalik li forom oħrajn ta' kitba ma jagħmlux? Ehm,
fi żmieni kienet importanti wkoll l-essej. Okej? Dik li żjed naħseb li kienet tintuża kellha struttura għaliha. Ehm, tip li għandha wkoll ir-retorika ma' fejn jidħol ir-raġuni, iżjed mis-sentimenti, u li lili bejnietna dejjem kienet traqqadni. Trid tkun vera essay tajba bħal ta' Johnson. Però mbagħad il-proża, eh, kif tista' tgħid? Mela poeżija waħda bħall-oħra. Il-poeżija iżjed minn nista' nagħtikom eżempju pereżempju. All right, nista' nitkellem dwar Death in Venice fejn hemm ir-raġel b'xagħru aħmar li l-ewwel hemm fil-prożja se tuża simbolu U fil-poeżija għax ieqsa kelkel mhux qed tuża xi emblema bħat-tuffieħa, fimtni wkoll, iżjed tuża metafora. Mhux għax ma teżistix l-istutrura, tista' tikteb sonett, tuża r-rima, tista' tikteb vilanell, ballata, li nużawha anki bil-Malti hu ħafna, U kull poeżija għandha l-forma tagħha. Jien l-iżjed li nuża l-vers ħieles, li taħsbux li naqbad u nikteb, ta' jiġifieri, għax għandha mbagħad l-istruttura tagħha wkoll. U iżjed trid toqgħod attent għal kull kelma, għax kull kelma, Data, u jiena li nitkellem ħafna, dik ħaġa li rrid naħdem fuqha xi poeżija.
Mela ngħaddu biex naqraw il-poeżija Larinġa. Aha, biex forsi nista' lura nuri b'metafora x'rid ngħid. Di di eh, l-poeżija ehm, popolari ħafna. U meta u poeżija li Ma stajtx niktibha bl-Ingliż. L-ewwel ħaġa barra li għandek il-bitħa aħna nafu kif inhi u l-larinġ jikber hemm mhux inġibuh hawn jikber f'Malta. U li noqogħdu fuq l-għatba u hekk, jiġifieri forsi llum mhux wisq. Ma l-ambjent Malti ħafna. La, eżatti, eżatti. Kieku ktibtha bl-Ingliż qed nitkellem dwar xi ħaġa u di qed nipprova nibgħat messaġġ. Barra minn hekk, meta naqra b'traduzzjoni li ma sibtx bl-Ingliż ta' Felli Felli, aħna Felli Felli kont għand ħafna associations, sorry ma kienx toħroġli, magħha,
assoċjazzjonijiet.
Ma nafx illum, ma naħsibx, meta konna nitimgħu liż-żgħar u ma jridux jieklu, il-larinġa konna nitmgħuhilhom felli, felli. U mela għandek dik it-tenerezza li billi tgħid segment jew sliver bl-Ingliż, Ma toħroġx. Għamilha ħaġa li bil-Malti bilfors. All right, issa larinġa. Jekk irridu nħarsu lejn il-metafora hemm il-larinġa u li hemm bejniethom li ma nqtax sa tiluma huwa l-kulur u huwa l-forma tonda li nuża ħafna fil li fil-bidu tispiċċa bil-forma tasal tasal ukoll għal isek bdejt hemm iċ-ċirku. Larinġa. Konna poġġejna bilqiegħda fuq l-għatba tal-kċina inqaxxru l-larinġ. Bħal qisu mdendel mis-saqaf tal-bitħa, il-qamar werwirna daqskemm kien mimli aħmar sabiħ. Jiena qomt b'sabta nidħaq. Għanduqu! Int tbatti idi l-leminija u hekk għal-għarrieda Ktib li qamar żgħir hawn taħt il-minkeb fejn il-ġilda tibjad. Tħassejtni ninqasam f'velli velli. Felli għal meta tweġġagħni, felli għal meta tagħdirni, għal meta tornali nitlaq kollox u niġi ħdejk. U felli mimli meraq għal meta tħobbni. tmellisli ċari, tmellisli sidri, u tigdimni bil-mod hawn taħt il-minkeb, taħt qamar la rinġa jaħraq f'għajnejk. Issa nfatti waqt li kont għaddejja, jiena nuża ħafna l-oppost. Jiġifieri f'di ma tidhirx wisq, imma Ħassejt inqasam felli felli, felli għal meta tweġġagħni, felli għal meta tagħdiruni, hawn insomma ovvja li rrid ngħid, jiġifieri mhijiex hawn. Għandek il-metafora ta' ħaġa tonda u ħaġa ħamra. U tmelissli sidri jkollok l-idea wkoll ta' li hi għadha żgħira. Mela naqraw il-poeżija Legat?
Legat ftit iżjed spjetata xi dik mhux spjetata x'tajt. Iżjed imqarba. Għax kif kien minn kollezzjoni oħra, jiena meta bdejt bla ma rrid kont għadni avolja kienu għaddew naturalment tas-sittinijiet, il-letteratura tas-sittinijiet li hemm ħafna aktar referenzi għall-imħabba miftuħa, open sex. Fil-bidu nett kont għadni romantika dejjem bin-natura gajja, siġra, imma fl-imħabba kont noqgħod attenta. U infatti avolja kont kbira meta ppubblikajtha kelli 56, 59 xi ħaġa hekk. L-ewwel ktieb li ppubblikajt. Kont għadni moħħi romantiku. M'għadniex wisq. Mela legat, again, inħobb nispjega qabel għax meta nkunu hekk u tistudja aħjar tkun taf x'qed tgħid. Legat, hemm legat bejn il-muża jew f'dak il-każ il-mużu, u l-ispirazzjoni. L-ispirazzjoni tista' tiġik għax tara siġra u hekk, però muża ħafna drabi jkun il-kawża u ħafna drabi taħseb f'uman jew umana li jġibulek. Però, però, hawn qiegħda indirizzata lill-kittieb. U mela għandek il-fatt li kitba hija l-wild ta' poeta u l-fatt li l-bniedma li qed tieħu gost ħafna bil-poeżija, fl-istess ħin hemm dik il-ħaġa iżjed li li anki l-poeżija, anki l-letteratura, speċjalment fil-poeżija, tista' tkun erotika, mhux bilfors sesswali, erotika, bħala metafora. Mela, legat, li kieku kellna ninħabbu, żgur li ma ngħid lil ħadd. Li kieku xofftejk kellhom jissiġillaw li ħalqi. Idejk jgħassruni, ġenbejk jaħtmuni, xorta riġlejja kienu jgħannquk waqt li ċċerratli ħajti. L-aħħar nifs nett kont nonfħu ġewwa ħalqek, waqt li lsienek joħnoqli l-kliem. Li kieku wara int kont taqbad pinna sabiex tixhed int stess kemm kont inħobbok, kemm kont ħabbejtek. Kont tikteb poeżija marsusa biss minn laħmi. Tidħaq bi spirtu ħieles, kollha lwien. Il-poeżija li stajt nikteb fil-futur kienet mowt f'gata. Il-poeżija li kont toħloq int. Kienet tkun jien. Mela għandek dil-ħaġa waqt li qed nara, pereżempju, għandek Marsusa, kont tikteb poeżija Marsusa biss minn laħni. Tmur lura għal għal idejk jasruni u m'iniex qed nuża l-istess kelma, ok? Imma l-idea hija li tagħsar l-ispirtu ta' xi ħadd u tuża bħala muża. U meta jkollok il-muża, avolja erotika, infatti hemm erotiżmu għax ikun hemm dik iċ-ċerta nfatwazzjoni li tkun għall-poeta mhux għar-raġel. U għandek dil symbiosis li proprja il-qarrej, għax infatti nsejt ara ta' min hi l-kwotazzjoni, li mhux biss il-poeta ma' min iħobb il-poeżija hemm xi ħaġa miġnuna fihom għax isiru jaħsbu flimkien, għalhekk il-poeżija kienet mudfgata, għax tispiċċa meta taqra poeżija li kien jiġrili meta saqsejt ħafna qabel. Jiġifieri tinħanaq għax tinnamra mill-poeżija ta' ħaddieħor. Ok.
Mela, inti magħrufa ħafna għall-poeżiji tiegħek. Ġieli kkunsidrajt li tikteb ġeneru ieħor?
Xtieqt nikteb novella jew anki sto. Infatti fl-aħħar waħda, fl-aħħar ktieb, sorry, għax kont se ngħid ġabra, hemm sto, kulħadd isaqsini hemm xi ħmistax il-paġna li hi proża, kulħadd jgħidli x'kien ktibt proża. hawnhekk, però hemmhekk kont qed nipprova l-proża li jgħidulha prose poetry u li ktibtha proprja bħala storja ħa nipprova nfisser lili nnifsi d-differenza bejn ir-raġuni u l-emozzjonijiet imma anki l-ispirtu, l-ispirtu mhux f'sens reliġjuż imma f'sens kreattiv u U għalhekk kelli kelli wkoll simboli fih, it-twieqi u affarijiet hekk. U ma stajtx nagħmilha f'po avolja nuża dawk il-metafori, jiġifieri l-poeżiji tiegħi. U ktibt din l-istorja, però minn banda l-oħra mhijiex storja li tirrakkonta. Hemm narrattiva fiha, imma kollha bil qisha messaġġ poetiku. U hemm minni li ktibtha xi tletin sena ilu. U meta kont qed ngħidlek nipprova jien stess, għax ħafna drabi meta nikteb nispjega lili nnifsi u nispjega lili min iħsir bis-subkonxju għal affarijiet li għadhom lanqas ma ġraw fil-fatt. Inkun qisni qed noħroġhom. U tiġri wkoll ċerta sens anki għall-affarijiet li jiġru fid-dinja. Jiġifieri anki oħra, allavolja fil-proża forsi tirreferi, tista' tintilef. Tuża metafora għax tuża metafori wkoll fil-proża, però l-metafora fil-poeżija hija essenzjali. Ħafna drabi iżjed tuża s-simili Milli tuża l-metafora fil-proża, tużaha imma mhux issir simbolu.
U kif tagħżel b'liema lingwa tikteb? Dejjem kont tikteb bil-Malti jew bdejt bl-Ingliż u mbagħad qlibt? Bil-Malti kont nikteb. Per eżempju l-aħħar li ktibt, jiena ħriġt ġabra bl-Ingliż u mela billi ma noħroġx wisq imħabba saħħti, M'għadnix nara nintaqa' ħafna ma' nies li jitkellmu bil-Malti għax kif għedtlek il-background tiegħi nies li kienu jitkellmu bl-Ingliż. U qisha dik il-ħaġa komuni li titkellem bil-Malti kienet taffiet ftit. Però billi kont qed ktibt poeżija l-oħti, issa mbagħad forsi naqra għax issa sfrizzajtha, Avolja hi lanqas ma kienet tieħu ġabra tiegħi bil-Malti għax xtajt ma tifhimhomx, kelli niktibha bil-Malti għax ħierġa minn qalbi. Kelli poeżija qasira li fuq ilsieni l-Ingliż jew barranin jeqtaqtagħli bix-xafra d-demm Malti joħroġ. Poezija żgħira, inħobb ħafna l-poezija. Thank you. Mela, l-ewwel semmejtilna l-Keats u fl-introduzzjoni ta' taħt il-kwipel tajnejja semmi wkoll kwotazzjoni ta' Lewis Carroll. X'kienu huma l-influwenzi artistiċi kemm Maltin u naħseb iktar barranin fix-xogħlijiet tiegħek? Qabel kont ngħid għar-Rukasa li ftit huma l-Maltin. Imma kif għedtlek, aħna l-Malti qatt ma tgħallimnieh l-iskola u issa qed nkweta ruħi li li se jkollna problema għal qudiem, però ma rridx nitkellem dwar hekk. Ehm, però mbagħad biex nidħol l-università kelli bżonn nagħmel il-matrikola. U qatt ma studjajtu il- ehm, Il-privat fil-bidu kien nisa u irġiel, konna dak iż-żmien il-klassi nisa biss u irġiel għalihom, ma nafx kemm tajt kas. Però miegħi l-ewwel sena għax ma konniex bħalissa nista' l-ewwel sena inġib xi affarijiet li ma ġibthomx. Mela minn Malti kont weħilt, però mbagħad miegħi kien hemm Ġużè Cardona u kien jgħinni. Minn dak iż-żmien miet U m'għandix kuntatt mal-familja tiegħu. Imma dak tant kien ħobb u l-passjoni għall-Malti. U kien jispjegawli hekk personali. U mhux ikollu minn dik imorru għal dik u mmorru għal dik. Kien jitkellem ftit bħalma nitkellem jiena, jekk qed nitkellmu dwar ħaġa. Jiġifieri biex nilqa' l-matrikola għamilna il-George Pisani, li għadni nħobbu ħafna, pero' għandi poeżija Ħaġar hi kienet tweġiba għax hu għandu n-nisa fuq l-artal u hemm nuri li l-mara għandha l-kuraġġ tidħol u għaliex jismu Ħaġar hi, il-ħaġar tas-swarta mhux il-ħaġar tal-bini li tiela'. Imma imma imma Barra, barra Ġorġ Pisani, mhux qed ngħidlek naqra, ma naqrax. Il-Dun Karm, pereżempju, kont inħobb ħafna x'poeżija tajba wkoll, mhux ix-xentiment. Insejt x'isimha. Tal-omm, l-univers. U mbagħad kellu waħda, pereżempju, influwenzatli, ir-repetizzjoni li kienet stenna terġa' lura ir-rebbiegħa jerġa' lura hekk jerġa' lura hekk, ħlief li l-età tal-bniedem ma jerġax lura. U dik kif ikun ir-reputazzjoni għax imbagħad hemm ċerta affarijiet, reputazzjoni, kif tuża r-rima tista' tkun rima jew tista' tkun ħoss Ġo poeżija, tista' tkun rima anki fin-nofs u naturalment bniedem li innamrajt minnu u qrajt ħafna ir-Rużar Briffa. Jien għalija Rużar Briffa kien mill-klassiċi il-veru poeta. Rużar Briffa minbarra l-forom li kellu formali kien jikser. Infatti, l-iżjed tnejn li jogħġbuni jieqpgħu wieħed biss, fejn għandu wkoll ir-repetazzjoni, elf wieħed, u li jidħol elf wieħed kien biża'. Imbagħad wieħed biss, il-kuntrast, U ħaġa meta niftakar fiha l-poeżija, inti għadtli xi tfisser il-poeżija għalik. Għala tkexkix jaqbadni. Għax dik għalija Alla ħares ma niktibx għax kieku bid-depressjoni. Jew ngħidilhom bħal meta tikol wisq. Ikun ġewwa l-ħsieb u dak kollox sakemm tirremetti. Poesija rimettar ukoll. Ma noqgħodx kif ġrali ma' dit oħti. U toġobni ħafna wkoll dik il. Fl-antik kienu jiktbu poeżiji patrijotiċi, poeżiji fuq ir-reliġjon, poeżiji fuq il-familja. Imma ma teżisti l-ebda poeżija patrijotika daqs dik tal tal-li kantaw il-daka Maltija, l-innu Malti. A, Jum ir-Rebħ. A, Jum ir-Rebħ, eżatt hija dik li tinsar 'il hawn. You know, dik il-ħaġa li l-qottra qamet u għajtet, Jien Maltija! Dawk għadni niftakar li nni minnhom. Dak u ta' Dun Karm u ta' Ġorġ Bażani il-poeżija kollha. U tistagħġeb għalhekk influwenzawni għax ftakarthom. Jiġifieri dawk għamlu impressjoni fuqi. Li saru parti minni. Mela ma tistax tgħid, u bl-Ingliż nista' ngħid kien hemm kiss, u mbagħad iżjed 'il quddiem l-iżjed naħseb TS. Eliot, għax jiena nħobb, jiena metafisika nikteb, jiġifieri nħobb ħafna filosofija, qatt ma stajt studjajtha, imma Emily Brontë, per eżempju, li kitbet Wuthering Heights li tista' tgħid partijiet minnha, avolja hu proża, huma poeżija, kienet tikteb filosofija, infatt illum m'għadhomx iħarsu lejn il-ktieb bħalma kienu jħarsu ħaġa mqawwda fl-antik. U T.S. Eliot ukoll jikteb poeżija, u Keats ukoll kien jikteb ħafna filosofija, sorry. Grecian erm, mitoloġija wkoll kif kien jieħu l-ispirazzjoni. U hemm, hemm, O to a Grecian erm. U hemm, Hemm ħafna, per eżempju, li jogħġbuni anki minn TS. Eliot, iċ-ċirku ngħidlu jien, per eżempju, we shall not cease from exploration and the end of our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. Jiġifieri nikbru u mbagħad immorru lura u nistgħu nindunaw kif konna. Mhux konna Imma nifhmu għaliex ċerta affarijiet konna nħossuhom jew niftakruhom. Aha. U jgħid, jgħid li faċli tiftakru għax kids bil-kej u jgħid bil-waj, għalla volja jinstamaw differenti, u naħseb iżjed poetiku terġa' mis-sens fejn tidħol l-isbuħija u anki l-użu tal-linji bil-ħsejjes u bir-ritmu huwa jgħid, jgħid jogħġobni immens. Jiġifieri bħalissa ma jgħidx għaddejja.
Mela, kif bdejt tikteb? X'ħeġġek biex tibda tikteb?
Ili nikteb minn kont żejra. Però qatt m'għaddietli minn moħħi li se nikteb b'ċerta serjetà. Infatti kont kuntenta ħafna b'kwotazzjoni li nventajtha jien allavolja teżisti f'ħafna nies. Bl-Ingliż, naturalment. How sad it is, how, how sad it is to have the heart but not the tongue. The heart of a poet but not the tongue. U jiġifieri dik il-xewqa dejjem kienet. U kont nikteb bl-Ingliż. Imma naħseb, ħlief xi ftit poeżiji, Rip Cage aħjar minn dak għax li ftit poeżiji fil-opinjoni tiegħi, avolja rbaħt biha kont il-premju ta' lingwa barranija, Cracked Canvas. Pero di frame li naħseb li ġabra tajba x'domt xi seba' snin qabel ma ħriġ iżjed disa' snin. Je, le, le, le. Ħriġt il-Malti, il-ġabra Maltija qabel taħt il-kpiepel t'għajnejja. U l-Ingliż li ġara billi kont tgħallimtu formali, Kelli wisq dik il-ħaġa li nuża iktar milli nuża l-ispirazzjoni tiegħi nirriproduċi. Ma kellix dik il-, u għadni s'issa jiena l-problema tiegħi kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż hija li nikteb ftit diffiċli. Għax billi nrid ngħid affarijiet profondi u nuża ħafna affarijiet li illum bħall-mitoloġija mhix ħaġa komuni. Fimtni? Trid ħafna noti kif kont jien fi żmien Chaucer, kif kienu jitkellmu mhm. l-Ingliż dak iż-żmien. Però naħseb li l-ewwel bdej li bdejt nikteb bil-Malti infatti fil- Meta ħriġt, mhux iżda mhux biss li kienet l-ewwel ġabra tiegħi, imma meta kont ktibt erba' poeżiji li mbagħad Peter Serracino Nglott u żomm fil ilsna mkissra. Ilħna mkissra, iva. Li hi wkoll logħob bil-Malti kif inħobb. Ha? Nuża jiena? Għax il-Malti dak li għandu, il-Malti jekk tara ehm, id-dizzjonarju ta' Prof. Aquilina, għandu erba' mill-Ingliż għall-Malti u tnejn mill-Malti għall-Ingliż. Għax aħna nużaw ħafna, jiddependi kif nużawha ġo sentenza kelma u dik inħobba ħafna. Inħobb nuża b'mod, u mbagħad nieħu l-istess kelma qisha metafora l-kelma u nagħmel użi differenti minnha waqt il-poeżija. fil-poeżija. Aha, eżatti.
Imma dik hija jiġifieri kemm il-lingwistika, il-mitoloġija, il-profondità tal-ħsieb, il-fatt li dak kollu qed nasara, għalhekk inħobb nuża, biex nikteb poeżija u jien ma niktibx fit-tul. La vulem nikteb poeżija bit-tul bħal Tarġa tarġa. Naħseb l-itwal waħda li għandi, u dik kienet itwal, qtajtha. U mbagħad bdejt nikteb bil-Malti. Di ili nirrakkontha, u mela ngħidlek biss mhux fid-dettall. Kelli 104 degni Fahrenheit, għax jien bil-Fahrenheit dak iż-żmien għall-Ingliża kont nagħmel, jiġifieri degni U kont fis-sodda, f'daqqa bdejt inħossni għandi bżonn inqum għal xi ħaġa. U bdejt ngħid forsi għandi bżonn nirremetti, kif bdejt inħossni. Infatti rremettejt. Irremettejt Gajja. Laqqas ma kont naf li wara semmejta Gajja. Affarijiet xxib li kienu qed iduru mbagħad bid-denji xi qed isiru hawn. U ktibt Gajja U meta qomtet, di minn fejn ġiet? Sar kien hemm kliem lanqas biss kont naf li nafhom. Inkun smajt ħaddieħor, għax di ħaġa oħra fil-lingwi anki f'tagħna, ħaddieħor jitkellem u tifhem kelma, però mhux bilfors meta trid tużaha inti taħsibha mal-ewwel.
U
Bdejt ngħiddi l-vera mhux ħażina bħala poeżija. Għadni naħseb s'issa li waħda mill-poeżiji l-aħjar li għandi. U mbagħad urejthom lil Father Peter Serracino Mplott, hemm ħadli erba' biex idaħħalhom fil-ħnams kisra, u x'ismu hawn Victor Fenech kien irrabja għax ħaseb li għamili Victor Fenech kont ili nafu u lili jassoċjawni mal-Ingliż. U meta daħallhom fi ħtar knisra, ħaseb li Peter hawn Father Serracino glott. PSI. Issa miskin mindu minn sar mitoloġiku wkoll. Ħaseb li li kont ktibthom bl-Ingliż u ittraduċihom. Għadda pipe, ma di kienet vera każ ta' ħaġa subkonxju tiela u ħireġ Ħireġ hekk. Tajjeb, għadek tikteb jew kien hemm xi żmien meta waqaft tikteb? Iva, kien hemm żmien. Ehm, l-ewwel malli toħroġ ktieb. Wara li ħriġt Framed, le. Ktibt kemm bl-Ingliż l-iżjed u ftit bil-Malti. Jiena sirt inħobb ħafna l-haiku. Għax meta nkun qed nimxi, u xi ħaġa tiġri. Infatti fil-ktieb dan għandi ħafna per eżempju s-sema nara rjuplan għaddej xarra tħajtu. Għax eh, it-tielet, it-tielet linja mbagħad tal-limt li kull linja suppost li tiftiemu ħeda, ħafna affarijiet. Eh. U ehm, Meta nieqaf nikteb dak li jiġri nista' nieqaf għax għandi ħafna x'nagħmel minn naħa mill-banda l-oħra meta għandi ħafna x'nagħmel hemm tiġini l-ispirazzjoni għax m'għandix ċans għaliha. U waqaft nikteb meta ħriġt il-ktieb sakemm ilħaqt ktibt ftit U mbagħad xejn. Issa meta mietet oħti qed taqsek qatt m'iniex se nikteb iktar għax poeżija ħallini laqqas laqqas ma stajt. Issa hi u jien konna ma naqblu xejn, vera l-oppost. Imma kien hemm qisha love-hate relationship bejnietna. Imma xorta ddedikajtilha poeżija. Issa dded, issa ktibtha. U L-ispirazzjoni għala din nista' ngħidilkom ħafna affarijiet. Hemm post Għawdex u jiena mort ħa nara x'ħalliet fil-flat u l-flat tagħha qiegħda fuq il-pool tal-komunità. U qiegħda fil-pool u nħares 'il fuq fejn għandha t-tieqa u hekk. U ħafna drabi kienet toħroġ, nitkellmu mhux suppost ngħidu, imma aħna Maltin, u U bdejna għedna ommi Għawdxija jiġifieri aħna qbajna l-Għawdex u ħafna bil-Malti naħseb hemm daħal ukoll kif jitkellmu huma l-lingwa. Meta kont Għawdex dejjem mill-Malti fl-antik kont nitkellem u u mela qisni bla ma rrid nħares. Mixtieqa toħroġ u mela taħseb, ejja, oħroġ. U fl-istess ħin naf li mhix se toħroġ. Infatti ma rġietx xogħdut hemm, tant ħassejtha. Jisimha ħarsti għal Anna. Magħluqa l-purtieri, għomja t-twieqi. Ħarsti mkaħħla mal-ħġieġ. Ma naratx. X'ħin tlaqt! Binti għaġġlet għal qitlek għajnejk. Xtaqthom laħħqu għarfuni kont xtraqt. Għala dejjem warrabtni minn ħdejk? Għala qatt ma stajt nifhem għalfejn? La issa ma tistax tweġibni żgur. Meta stajt? Għala ma wiġibt xejn? Ħarsti issa tqila wisq. Qisha ħġieġa mgħobbija bit-trab, u qalbi sirt imwebbisha xi ftit. Imma f'dan l-maltemp ta' li tagħmel ix-xita, li bkit. Hi ħafna.
Aha togħġbok għax ix-xita kif qrajtha l-ewwel darba. U di ara. Tispjega tajjeb ħafna r-relazzjoni. Hux Jiġifieri di kieku ktibtha bil-proża ma naħsibx li kienet toħroġ bil-forza, dik id-differenza tal-poeżiji. Ukoll il u di pereżempju irrid nagħmilha sinċiera, però kelli narakx u straħt, avolja mhijiex rima, kelli jkolli l-istess ħoss. U mbagħad ukoll hawn jiġifieri ftit u nittit. Trid tikb alla volja mhux rima. U anki di, per eżempju, la issa ma tistax tweġibni żgur. Meta s infatti kelli qatt, hawn, għala qatt, iddeċidejt li hemm aħjar milli hawn, u mela l-għażiż żgur. Meta stajt, għala ma wieġbt xejn? U dawk ridthom bir-rima, għax tiżjed tidħol qisha, qisha hawn, qisha tambur. U anki di li nseħħilha f'dal-maltemp, għax aħna ħafna drabi. Insomma, jiena kuntenta b'dik. Allavolja jgħidlek tlettax, hemm bdejtha.
Rajt. Mela reċenti ħafna. Ija, ija.
Bdejtha meta ħares mill-pool hawn. U l-qahar, u spiċċajta, u spiċċajta, spiċċajta l-biraħt lura. Però ridt nagħmel il-font Malti, xi ħadd kellu bżonn jgħallimni flok immur hemmhekk noqgħod inbiddilhom, kif nikteb mal-ewwel bih. Il-mistoqsija li jmiss, x'kien l-ikbar xkiel li sibt matul ħajtek biex tikteb?
L-ewwel ħaġa dil-biċċa li l-Ingliż mhix il-lingwa tiegħi u sakemm tgħallimt forsi nikteb u nħalli L-ispirtu, bħal ġwienaħ, biex nuża ta' Elizabeth, itiru mingħajr ma nħoss li għandi sehem jew niftakar f'ħadd ieħor li forsi. L-oħra hi bil-Malti, kif taf int, per eżempju, il-poeti tas-sittinijiet, jekk ma jkollix minn xi translation insib Jew rrid noqgħod bid-dizzjunarju għax ma nafhom dawk il-kliem u nsibhom diffiċli wisq. Ara fejn ikollhom referenzi. Ok, li ħaddieħor forsi jsib diffiċli. Imma, per eżempju, jogħġbuni ħafna dak il-Lemizzi. Imma sakemm nifhem il-poeżija, tmut dik il-ħaġa tal-intensità. Imma mbagħad meta tiġi biex tikteb inti, ma tibhiex diffiċli biex tikteb bil-Malti. Meta ħriġt insomma xi drabi ma nsibx il-kelma li rrid. Mhux għax ma nafhiex, għax dik għax indum biex naħsibha. Issa fil-pubblikazzjoni kelli iżjed, però kont fortunata xorta. Però, pereżempju, meta kelli t-tnedija ta' Iżla Mhux Biss, Father Peter, Kim kien tkellem kif minkejja l-kliem sempliċi Nirusa, u qbiżt jien minn hemm għidtlu ha, mhux bilfors it-tqal ma nafhomx. Fhimtni? Jiġifieri li noħroġ il-profondità. Imma jiena lesta anki f'affarijiet formali naqbad u nitkellem hekk jiġifieri. U dik sibtha xkiel ukoll għax kif bħal tal-qaws jiġifieri li jeħdlek biha dan. Li ħafna nies dik inħossha xkiel. Għas-sempliċi raġuni li anki meta jitkellmu dwar, anke waqt li qed nitkellmu pereżempju tiġini kelma, bil-Ingliż. Anki jekk hi Maltija li nafha sew, ara bdejt inħawwad kif tgħidha, għax konxja ħafna mill-fatt li jien nies li forsi m'iniex qed nesprimi ruħi kif in-nies jippretendu li xi ħadd Malti se jitkellem. Mela xkiel dik sibtha. Imma mhux U naturalment il-kitba, l-ortografija u affarijiet. Però għalhekk għadtlek kont fortunata għax nies li jgħinuni u bil-Malti stajt inkun iżjed libera għax il-lingwa ma kontx nużaha ħafna għal dawk l-affarijiet u ġejt l-oppost ta' Oliver Frigili li raj li jgħid il-Malti trid tkun tafu sew qabel ma nikteb. U jien il-fortuna kienet li ma kontx nafu sew. Temmen fl-awtoċensura? Twaqqaf lilek innifsek milli ma tgħid xi ħaġa fil-poeżiji tiegħek?
L-ewwel ħaġa ma nsemmix ismijiet. Ok? Avolja dejjem ngħid li skont Eva qiegħda bbażata fuq Manwer, għax Manwer ukoll lejn Immanwer, għax hu għejni ħafna bil-Malti. Jiena kont nittraduċilu u dak iż-żmien li ma kontx li dumt ma nippubblika, kont qed nagħmel ħafna żmien, dak iż-żmien ma kienx hemm translation. L-iżjed li ppubblikajt għax imbagħad rajt l-idjoma tiegħu, Lil Manwel, imma hemm ħafna traduzzjonijiet ukoll qabel, ta' tali xoħra sa Trevor, jiġifieri ppubblikajtu kien kiteb poeżija u ttraduċejtlu, imma kollha Adrian, Norbert, Buġeja, in-nisa, Claudia, Simone, Claudia, Simon, Nadja,
jiġifieri sorry jekk insejt xi nies. Anki Simon, l-oħra, ma dawk xi ftit 'l hawn u 'l hemm. Imbagħad irrelizzajt lili ħadd ma jittraduċini kif barranin. Għandi xi erbatax. Mela ħafna jqisuk bħala awtriċi li tirrappreżenta vuċi femminista. Kif taħseb li turiha din il-protesta femminista fix-xogħlijiet tiegħek.
Infatti b'rintroduzzjoni ta' skont Eva kont argumentajt kontriha. Għax il-femminiżmu huwa tag. Ok? Jiġifieri jiena jiena ma nibdix minn teorija femminista u nikteb naf dik it-teorija, jiena nikteb dwar esperjenzi u ħsieb li ġie minn dawk l-esperjenzi personali. L-esperjenzi tiegħek bħala mara tad-dar huma sinifikattivi ħafna fil-poeżiji. Taħseb li hemm element awtobijografiku fil-kitbiet tiegħek? Fil-kitbiet kollha hemm l-awtobiografija tiegħi, għadni kemm għedtlek l-esperjenzi tiegħi hija. Però hemm mhux biss dawk li ha esperjenzi personali, jiġifieri jidhru iżjed u iżjed fil-poeżiji tal-bidu. Għax dawk meta kont qed niktibhom mhux biex nippubblikahom. Jiġifieri f'moħħok dejjem hemm inti meta qed tikteb il-poeżiji? Però mbagħad f'iżjed tard. Jista' jkun li hemm inqas jien u iktar ħsiebi dwar xi ħaġa. Iżjed iżjed joħroġ l-element filosofiku. Fil-mitoloġija bilfors għax dik kienet parti minni, kont inħobbha ħafna l-mitoloġija jiġifieri. U infatti iżjed ma kbirt anki il-miti Kristjani, Bdew nittrattahom qishom mitt, jiġifieri hemm ħafna fl-Ingliż, ftit buffi fuq Eva u hawn jiġifieri li nuża nittratta fuq l-Eva wkoll bħala omm ma nafu xejn ħlief Adam ħlief Cain and Abel kif kienet bħala omm dak hawnhekk ifhimni jiġifieri hemm ħafna però meta kont żgħira iva Kont nikteb ħafna dwar l-esperjenzi tad-dar għax kont għadni, kont għadni niġġieled kontra l-kuċċett tal-wol tal-mara. U mela kont nuża anki metafori tad-dar, eh, tat-tisjir, kont nuża lilhom Eh, xiġifieri jien f'daqqa nsir kif kienu l-Maltin dak iż-żmien insir koka, ssir nenies. Ah, jien hemm xi ħaġa ġo fija tittesprimi ruħha. Fimtni? Għalhekk jibda iżda mhux biss. Infatti iżda mhux biss isa il-gospel tiegħi il-poeżija stess, mhm. jiġifieri.
Mela taqralna l-poezija lob bejn tnejn? Ah, għax imbagħad fl-aħħar bdejt ehm, bdejt nara nikteb per eżempju di. Ehm, għandi għaw tal-bozza, għamlek bozza. Mhm. Eh, għamiltu bozza jew għamilt nibbozza. Jien lanqas ma rrid u qiegħda fuq relazzjoni ta' bniedem speċi ta' l-mara għamilha f'bozza u mbagħad malli jiżżewġu għax hekk qiegħda hu raġel anki fl-antik. Missieri infatti kien jgħid raġel jiġri wara mara sakemm taqbdu. Mbagħad fl-antik, mbagħad era dar jagħmel l-affarijiet kollha li hu ma jħobbx jagħmel ja dak għax hu iġib il-flus. I mean, trid tara il-daka li jiena twilit fih ukoll. Pero missieri ma kienx, missieri kien bipolar ukoll. Il-mamà ugwali kien jittrattha wkoll bħala ħġieb u hekk. Imma dak mill-karattru, għalhekk ma nħobbx li jgħidulu feminista, kollox li hu tagg ma jogħġobnix. U dija ħadtha mill-bozza u kif nitkellem dwarha kif kif hawn jiġifieri, qiegħda bdejt iżjed Nitkellem b'ċerta umoriżmu. Logħob bejn tnejn. Hemm drabi li jien ndaħħal lid-dinja f'bozza. Sakemm tasal int u b'subgħajk fuq is-switch, titbissimli u titfiha. Titfiha tixgħelha, titfiha tixgħelha, sakemm paqq! tinfaqa' f'elf biċċa. Kulma ridt Nara d-dinja sewwa kollha kemm hi, u int frixtli baħal ħġieġ u tlaqtni għafja. Fl-istess ħin dwar ix-xkiel li jkollok li biex tiqta' bniedma tikteb, diffiċli ħafna. Għax is-sarbun ma jgħidulek. Dak l-art mimlija. Però xorta hemm dik il-logħba li inti tagħmilha. Il-ġlieda tal-mara.
U l-poeżija Ix-xwejħa u s-suldat?
Ix-xwejħa u s-suldat hija poeżija li nħobb ħafna, mhux biss bħala poeżija, Għax kont ili ma nikteb. Ah, għamma l-kajt ili. Għax kont ili ma nikteb. U u koll, ma nafx minn fejġiet. Ma nafx minn fejġiet. Hlif li jiena nħobb Nipprova nara hemm, mhux mill-esperjenzi tiegħi biss, imma mara f'esperjenzi differenti minn għall-imra tiegħi. Però mbagħad bdejt nara kieku jien hekk, kif naraha, kif nespremiha, kieku jien mara hekk. Jiġifieri dak kif bdejt nikteb. U din l-istorja tax-xwejħa u s-suldat, mara li kienet prostituta. Ok? Li għandi għandi wkoll, pereżempju, di semmejta Merea, Medea, ma mhux Medea, Fedra, x'għamilt żball. Hemmhekk Fedra li ridet tkun. Ehm, u fuq waħda Fedra kif għamlet qatlet lil uliedha ħadbatija lir-raġel, Raġel telaqgħa waħda tagħmel abort. Issa, da ma jfissirx li jien ħa niġi nipprietka kif għamlu ħafna anki li jkbu kontra l-abort. Qed nieħu mara li għamlet abort. partikolari. Fibni, di wkoll mhux għax qed ngħid prostituzzjoni. Infatti meta meta ktibta hemm mara li għadha Il-metafora tal-ġisem li naħħietu u ġisem li tibda. Għalhekk semmejtha Milord għax hemm kanzunetta Franċiża u di waħda li traduċewli bil-Franċiż, attwalment Nadia Mifsud tittraduċietli għax mort sett, kollha kemm Ferenza, waqt li kont ngħix fl-Għarajjex, ħabbat u daħal. Kien imdejjaq da sorry, sorry. Kien is-suldat jiġifieri, ok? L-idea li qiegħed fil-gwerra. Waqt li kont ngħix fl-Għarajjex, ħabbat u daħal. Kien imdejjaq, għajjien, ma setax jorqod. Kellu bżonn ġisem mara. Jien kelli wieħed maqful. Mitwi ġo kexxu mal-boċoċ tal-kamla. Ħriġtu, ilbistu u tajtulu. Użah u strah. U mbagħad bħallikieku kont frixtu l-iżgħar tal-ħarir. Bla ebda tħarħira. Raqad. U dik kont ktibtha minn ħadd li kont għadni ehm, li li li li l-imħabba ehm, fizik, fizikal, fizika, on the whole iżjed importanti għal raġel milli għal mara. Unfatti da kollu bħala metafora u rejtu anki fil-ktib li li ehm, ħriġ titulu uh, eh, fil-ħofra bejn xballejja. U affettwawk l-affarijiet li kienu jiġru fiż-żmien li kont tikteb fil-bidu li kien qed jiġri f'Malta? Infatti bl-Ingliż kont nikteb u kont nikteb ħafna reliġjużi lill-Madonna, infatti kien hemm soru kienet żgura li se nidħol soru. Għattilha le bl-ebda, għax imma tant int tajba u tant int. Dejjem kont spiritwali, imma spiritwali Mhux bħala istituzzjoni. Fil-bidu iva, x'min għalija li kulħadd hekk. Fimtni? Imma imma spiritwali li meta nara anki siġġu naħseb fil-mistrieħ, naħseb li anki li nikteb poeżija isa siġġu li nistrieħ qed niktibha, kollox nara metaforikament. Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltijek matul is-snin minn mindu bdejt tikteb inti? Taħseb li kien hemm tibdil fil-letteratura? Ibda, ibda minnu żgur. Fiż-żmien ta' ta' ta' tradizzjonali, romantiċi, Kien hemm, kien hemm is-subject matter li wkoll trid tara kif tittrattah. Għax pereżempju, ifhem li kienet il-familja, r-reliġjon, il-patrijotiżmu, pereżempju biex nuża l-att li jogħġobni l-iżjed li kien li kien Roża Briffa kif ġarratlek. Il-patrijotiżmu toħroġ fil- fil-jum ir-Rebħ. Hemm ara kemm hi differenti. Mhux qed jitkellem fuq il-patrijotiżmu, fimtni? Int sabiħa Malta tagħna mhux għax Malti nħobbok jiena u hekk. Bidlet ħafna kif qed jigdulu minn. Eżattu, qamet il-qotra wajtet jien Maltija hemm poter fiha. Ok, jiġifieri għalija Dak kien, kienet id-differenza. Mhux li dawn is-soġġetti ma stajtx tikteb sabiħ dwarhom, għax rajt hawn. Ir-reliġjon ukoll, wieħed biss, kemm hi sabiħa, mhix prietka. Fimtni li jkunu ħafna poeżiji. Għaj minn dik oħra, jien pereżempju jgħidu li ktieb aħjar minn film. Mhux dejjem, jien meta kienu għamlu l-Forsyte Saga l-ktieb kien raqqadni. Peress li s-serje li għamlu kien vera tajjeb. Għax tuża wkoll id-differenza tal-kamera, ok, biex toħroġ metafori u hekk. Iva, u ħafna llum il-ġurnata hemm ħafna ma ma jaqrawx, ma għandokx ċans mhux għax ma jrid jaqra. Imma almenu film tara l-essenza u hemm tidħol universalità wkoll ġo film tajjeb. U di li qed ngħidlek li tuża mitt biex tara d-differenza kif tintuża llum, dik ħaġa universali wkoll. Infatti l-letteratura jekk mhix universali, tista' tabilha tagħmel tbiddel l-istruttura tbiddel il tbiddel il-mod kif tgħidha, l-istil. L-istil antik kien differenti minn tal-lum. Imma xorta, ifhimni. ċerta affarijiet ġej lura wkoll bl-Ingliż, pereżempju, o ma kinitx tintuża. Imma issa hemm ċerta affarijiet dik l-o Eeh? Li jiena bil-Malti taf ma nkoppx? Il-ja. Ja ommi! Ja Alla! Dik nar artifiċjali! Issa ma kinitx dak iż-żmien, imma li jużawha llum, narhom biss ħa jdaħħluha jew għall-effett poetiku jew biex iżidu sillaba. Issa mhix qed ngħid li dak, għad taf kif ħafna poeti jogħġbuni jużawha. Imma lili personali, iddejjaqni mhux se ssibha xi poeżija tiegħi, ħlief jekk tkun xi waħda ftit satirika, ironika jew xi ħaġa hekk.
L-aħħar mistoqsija, kif tara nbidlet il-Malta li ngħixu fiha? Hi.
Trid nindum sa għal xi oħra? Hekk fil-qosor, x'taħseb? Tsiuwi, tsiuwi kien kiteb Rajt Malta tinbidel, dak jiġi ħu missieri. Mur araħ illum kieku. Illum jiena ngħid ix-xjuħ għalhekk imutu. Ix-xjuħ mhux il-longevità u hekk imma meta tispiċċa f'dinja li assolutament qiegħda lilek tibbuttak il-barra Veru li tajjeb tesperimenta u ssib, imma jekk tasal bil-ma meta qabel biss tkun ikollok 20 sena, 25, tkun ġa ppruvajt kollox. Fejn tidħol dik il-ħaġa tal-iskoperta? Hemm xi ħaġa fiha dik u jiġifieri rridu nammettu li fl-antik kien hemm Iżjed familji sodi milli hemm illum. U mbagħad terġa' Malta qegħdin ċkejkna. Jiġifieri lanqas ma tista' ta' illum il-ġurnata taqbad ajruplan għax ir-Ryanair irħis taħseb sakemm tibda bl-affarijiet u jekk trid ikollok a bit on the side tista' tmur sa Sqallija jew sa fejn ma jafux. Imma Malta ma tistax. U mbagħad bid-divorzju, billi d-divorzju fih innifsu tajjeb, naqbel miegħu, imma lanqas ma trid ix hekk tħabbat ma' mara l-ġdida tmur tieġ jew hekk, la la, issa hemm nidħol jiena. Għax jiena, billi trabbejt f'Malta kompletament differenti, għadni ċerta valuri. Li mhux se nikkondanna ta' imma kif għedtlek, li żjed fil-valuri Malta rajta tinbidel fil-bini tas-sliema kellha dak id-djar Victorian vera sbieħ. Issa sirna the uglification of Malta of Malta. Jiġifieri bil-periti, bl-affarijiet li daka, kruwa. Kruwa, anki, anki li jaraw il-gosti Il-gosti min irid jagħmilhom għall-flus, kieku jien perit u xi ħadd jgħidli għamel hekk hekk u hekk, ngħidilhom le jiddispjaċini. Fimtni? Il-letteratura tbidlet, xa tkellimna, l-arti kollha, però però minħabba li l-Filistin mentality kienet fl-antik qed tikber jiena naħseb iż-żgħar tal-lum li qed jikbru Ħlief min ma jkollux edukazzjoni jew ma jużahiex ħa jikber hu, ġo moħħu, u iżjed hemm nies li qegħdin jitgħallmu, ħan iż-żgħar għandhom idea għax dejjem hekk hu jrid ikollok ħaġa kerha biex tibda tixtieq għal għat-tajjeb. U l-oħra li rajt hija li all right kemm aħna sejrin tajjeb għal l-ekonomija imma mhux għall-ikel biss li tuża fuq affarijiet materjali u ħaddieħor tara kontrihom li għandhom il-ġuħ telqu minn hawn. Mela t-tajjeb għadu ġej.